F'dak iż-żmien Ġesù qalilhom, Ma' min mela se nxebbħuhom in-nies ta' dan iż-żmien? Lil min jixbħu? Jixbħu lil qabda tfal bilqiegħda fil-pjazza, jgħajtu lil xulxin u jgħidu, Daqqejnielkom il-flawt u ma sfintux. Għannejnielkom għanja ta' niket u ma ħabbattux fuq sidirkom. Għax tassew, Ġie Ġwanni l-Battista, La jiekol ħobż, u lanqas jixrob inbid, u intom tgħidu li għandu fih xitan. Ġie Ibn il-bniedem, jiekol u jixrob, u tgħidu, 'Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin! Imma l-ulied ta' Alla kollha taw raġun lill-għerf tiegħu. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu. X'għandhom x'jaqsmu l-logħob tat-tfal mas-Saltna ta' Alla? It-tfal, fil-parabbola ta' Ġesù, joħorġu ddiżappuntati għax ma jistgħu jinkludu lil ħadd biex jingħaqad mal-mużika melodjuża tagħhom. Huma jgergru li jekk idoqqu l-mużika fit-tiġijiet, Ħadd ma jiżfen, jew ikanta. U jekk idoqqu fil-funerali, l-istess ħaġa. Dan l-abbandun min-naħa tan-nies jirrifletti l-eku tal-kliem ta' Kohelet f'kapitlu tlieta vers erbgħa. Hemm żmien li tibki u żmien li tidħak, żmien li tagħli u żmien li tiżfen. Kliem Ġesù rigward is-Saltna ta' Alla huwa bxara ta' aħbar tajba u ta' ferħ kbir għal dawk li tassew iridu jisimgħu. Imma marbuta magħha hemm twissija għal dawk li jirrifjutaw. Għaliex il-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista u ta' Ġesù ġew opponuti u waqgħu fuq widnejn torox? Kien minħabba l-għira u l-għama spiritwali li l-kittieba u l-Fariżej abbinaw il-ħajja ta' ċaħda tal-Battista max-xitan u t-tip ta' ikel li kien jiekol Ġesù u ma' min kien jagħmilha bħala prestiġu. Huma rnexxielhom jiddistruġġu l-pjan ta' Alla għal ħajjithom. Għax kellhom qalbhom magħluqa għall-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista u issa ta' Ġesù. X'jista' jagħmilna spiritwalment fid-dlam u tqal biex nisimgħu l-vuċi ta' Alla? Bħall-ġenerazzjoni ta' żmien Ġesù, żminijietna u mmarkat b'indifferenza u b'xettiċiżmu, b'mod speċjali rigward l-affarijiet ta' Alla. L-indifferenza toqtol is-smigħ għall-kelma ta' Alla u għall-aħbar tajba tal-evanġelju. Hi biss il-qalb ta' dawk li huma umli li ssib il-ferħ f'ħajja ta' grazzja u barka fil-Mulej. U int? Sibtu dan it-teżor f'ħajtek? Jekk għad le, duq u tara kemm hu tajjeb il-Mulej u kemm ħdejh ma joqgħod l-ebda ġid ieħor. Mulej, Iftaħli l-widnejn ta' qalbi biex jien nisma' l-aħbar it-tajba tas-Saltna tiegħek. Għażiża Marija, Omm tiegħi tas-sema, int, li qalbek kienet dejjem miftuħa għall-Kelma ta' Alla u pronta biex tilqagħha bil-ferħ, Itlob miegħi biex inkun libera li nħobb u nservi bil-ferħ skont it-tagħlim ta' Ibnek, u biex magħkom nirbaħ fuq żmien ta' niket u magħkom ingawdi l-faraġ u l-konsolazzjoni li intom biss